Mae yna gynlluniau yn Eryri i geisio perswadio ymwelwyr i gyfrannu'n ariannol at brosiectau lleol. Bydd cyfarfod yn Llanberis ddechrau wythnos nesaf i drafod y syniad o ofyn am daliad gwirfoddol ychwanegol mewn bwytai ac atyniadau. Dros y ffin, yn ardal y llynnoedd, mae cynllun tebyg yn codi incwm sylweddol bob blwyddyn. Mwy gan Siôn Tecwyn.
Mae cannoedd o filoedd o bobl yn ymweld ag Eryri bob blwyddyn. Maen nhw'n cyfrannu arian sylweddol i economi'r cylch, ond ar yr un pryd yn rhoi pwysau cynyddol ar yr amgylchedd. Rŵan mae 'na drafodaeth wedi dechrau i weld os fydda'r ymwelwyr yma yn fodlon talu ychydig mwy mewn gwestai, bwytai a siopau er mwyn ariannu prosiectau lleol. Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer y syniad yma o gynllun sy'n weithredol yn ardal y llynnoedd ers bron i ugain mlynedd. Erbyn hyn mae'r cynllun yna yn cynhyrchu incwm o dros 100,000 o bunnau flwyddyn, gyda phobl leol yn penderfynu sut a lle mae'r arian yna'n cael ei wario. Busnesau unigol fyddai'n penderfynu faint fydda'r tâl ychwanegol, a fydd 'na ddim rheidrwydd ar ymwelwyr i dalu os na fyddan nhw'n dymuno gwneud hynny. Ar ddiwedd blwyddyn mi fydd 'na benderfyniad ynglŷn â sut yn union i wario'r arian. Wel, mae hyn o lawr i'n busnesau i ddeud y gwir, ond wrth gwrs beth sy'n bwysig nodi bod yr incwm yn cael ei wario yn lleol ar wahanol brosiectau, ac wrth gwrs mi fydd y busnesau sydd yn rhan o'r peilot gobeithio eleni yn penderfynu lle fydd yr arian yn cael ei wario. Mae nifer o fusnesau lleol wedi dangos diddordeb, er fod rhai'n amheus ynglŷn â faint o arian fyddai'n cael ei godi. Wel, mae'r syniad yn iawn fel mae o, mae'n siŵr, de. Ond yy, Deud y gwir, problem ydi ma nhw'n gyndyn o dalu am le aros i ddechrau, ma nhw isio lle rhataf ble ma nhw'n gael a os di rhywun di ofyn iddyn nhw am fwy neu am grefyraniad hyd yn oed, dwi'n siŵr fydda rei yn mynd i droi trwyn na ma siŵr de.
Digon prin oedd yr ymwelwyr yn Eryri heddiw, ond roedd y rhai welsom ni wrth droed yr Wyddfa yn dweud y bysa nhw'n ddigon bodlon talu ychydig mwy.

Mae'r mwyafrif llethol o'r cystadleuwyr yn hapus i wneud hynny. Mae'n syniad da oherwydd mae'n rhywbeth dan ni 'di neud ers rhyw chydig flynyddoedd rwan ers ers yr arswyddfa yym ond dwi'n meddwl bod o dda ond bod pobl os 'dyn nhw'n prynu côt yn siop maen nhw'n rhoi puntan extra a tuag at fod ond fe raid i'r person sy'n prynu'r gôt neu beth bynnag fe rai'n wybod lle mae'r punt yna'n fynd. Os fydd 'na ymateb positif i'r syniad yn y cyfarfod nos Lun, y bwriad ydi i nifer o fusnesau Eryri ddod at ei gilydd i ffurfio cynllun peilot Er mwyn gweld os y gallai'r ardal elwa o'r fath gynllun.